Ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belren News one vha tshi khou a vhalelwa nga Rotshi zwa Maremba. Tsedzuluso ntswa yo dzumbulula uri ho vha na u engedzea nga u ṱavhanya ha u shumiswa ha mulilo nga vhathu vha vhubvaḓuvha ha Asia miṅwahani ya zwigidi zwa fuṱhanu yo fhelaho. Vhasedzulusi vha bvaho Chinese Academy of Sciences khathihi na vhashumisani u bva Dzheremane na Fura Vho sengulusa rekhodo ya khaboni ya phaerodzheniki kha tshipiḓa tsha mavu tshi re na miṅwaha ya zwigidi zwa maḓana mararu tshi bvaho lwanzheni lwa vhubvaḓuvha ha China. Khaboni ya phaerodzheniki i wanala kha masalela a zwimela zwo fhiswaho fhedzi zwa sa swe zwoṱhe nga mulilo. Tsedzuluso yo ganḓiswa kha dzhenala ya Proceedings of National Academy of Sciences. Vhasedzulusi vha Yunnan Institute of Endemic Disease Control and Prevention vha ri vho tumbula zwitzhili zwivhili zwiswa kha minyamelo ya malema zwine zwa vha na vhushaka na zwitzhili zwi vhulayaho zwa Nipah na Hendra, zwitzhili zwine zwa vhanga malwadze a u sa fema zwavhuḓi kha vhathu, U ya nga vhasedzulusi, zwitzhili zwiswa zwo tumbulwa kha tswio dza minyamulemalema ya ḓana fuiṋa mbili i bvaho kha tshaka dza fumi. Data yo kuvhanganyiwa lwa miṅwaha miṋa fhethu huṱanu hu wanalaho kha vunḓu ḽa Yunnan kha ḽa China. Mawanwa a tsedzuluso o ganḓiswa kha dzhenala ya PLOS Pythogens. Vhomme Visi Sirakalala, ṱhoho ya kale ya tshikolo tsha sekondari ya Mulenga, vho notha. Mushumo wa u pembelela mishumo yavho wo vha hone mulovha ha Matsha Mulenga. Vho Sirakalala vho vhuya vha shuma sa mudzulatshidulo wa komiti ya ngeletshedzo kha sekhethe ya Njelele West. Vho dovha hafhu vha shuma sa phresidennde wa dzangano ḽa ṱhoho dza zwikolo ḽa Afrika Tshipembe kana South African Principal Association, SAPA, kha dzingu ḽa Vhembe. Vho Sarah Kalala vho amba zwi tevhelaho.
Luvhone kha lu ise phanḓa na u funga. Ndi khou livhuwesa nga maanḓa u shuma na vheiwe. Ndo ḓiphina, ndo guda nga maanḓa. Lwo vha lwendo lwavhuḓi. Ndi khou ri na henevho vhane vha ḓo sala, kha zwi sale zwi tshi ralo. I'm still available. Hune vha nṱoḓa hone, I will support. I will support, I will avail myself zwoṱhe zwine nda zwi ḓivha zwine zwa nga ita uri itshi tshikolo tshi ye phanḓa i arali vha nkwama ndi ḓo thusa ndi ḓo isa phanḓa ndi khou ṱoḓa uri ndi ambe uri experience tshe nda tshi wana hafhanoni kha unoni mushumo ndi khou tshi livhuwa ndo wana dzikhonani

Ndo ima hafhanoni ndi khou imela dziphuraimari dzoṱhe dza tsini. Vho Sirakalala hu a shumisea navho. Hu na miṅwaha minzhi ri khou shuma roṱhe. Nṋe na Vho Sirakalala ro vha ri tshi shumisana hafha zwikolo zwoṱhe izwi. Ri khou pfa ri khou livhuwa zwinzhi nga maanḓa musi ro shuma ngo tou ralo. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. u bva Belrand News, Nṋe ndi Pfhiro Tshizwamaremba, Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshi ḓaho. A.
Vhuanga ni a zwi ḓa kha sia ḽa masheleni aha belrand brands ndi tshandulo yavho ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho ḽipi tsha muholo tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone vha ri kwame zwino zwino 083